Inselmulkom sinjuri u nilqawkom għal dan il-programm Shooter! Tajjat, eh, tajjat. Ej, ej, mela sinjuri jekk taraw xaġa interessanti dejjem ibatulna fuq Shooter, ed dan u san Dot com. Taf li ninsabu bl-eżatt, bl-eżatt f'nofs ix-xahar ta' Lulju? Żomm, biex ikun bl-eżatt trid ikun għada għal ofsinhar. Marelli. Jekk ħanfittxu ħanfittxu. Kif dejjem insibek taf fejn insibek ma nistax ngħidlek għax jaqtgħuna l-programm, imma ngħidlek eżatt hekk ftit kif naqtgħu imma. Imma insomma, dan is-sajf, qegħdin fl-eqqel tas-sajf, ħajkun sajf differenti għaliex huwa sajf. Bla bra. Bla bra. Bla bram rid tgħid. Mhux hekk qed jgħid. U għaj ma jaħassu kemm illek li qed tixi anke l-hemm qed titlef, waqtlek l-hemm. Smaga, sinjuri, smaga. U dan taf għaliex? Għaliex il-professur il-professur Dejdun qed jgħidilna illi minħabba li hawn speċi aljeni, il dawn l-ispeċi aljeni qed jieklu il-bram, mhux ħajkun hawn ħafna bram fl-ibħra Maltin, jew inkella minħabba il-climate change. Kollox fiha sena. Climate change anka jkollu problema għal mara climate change. Climate change. Ta' saltar ta' xogħol, climate change. Da daw l-ispeċi li taħut li jkunu iva. bram. Ara xħalq irridu kollu, irridu kollu ħalqu minn furrata x'inti brama għajk missa. Ħanalmek, ħanalmek, ħanalmek. Eh. Hemm il-ħuta propju dura, il-ħuta tal-bram, din, din. Kera, eh. U mbagħad hemm il-lambuk eh, tat-torok. Kera wkoll, eh. U mbagħad hemm di li kif il-bram jaraw, issa ta' ma jomx, jom, imma jom, ara xi, ara il-ħuta. Kera, eh. Kera ta' vera. Ma mhux supposta kera, ara mhux qed Ma fuq u di. Int ħatgħallem l-etikett. Mhux jiena, l-aħjar jagħmlu. Sur Market. Insellmulkom jiena Ray Market, iċ-champion tal-etiket, namel kollox perfett. That's not my cat! U dik il-mara tiegħi Yvette li tħobb iddoqq il-klarinett, iddoqq u tħobb, eh, ara x'taħsbu intkom! Tieħu kafè qed nara, eh! Mhux qiegħed iva, iva qiegħed Ruma f'kollegament dirett! Eh, mhux qed jaqta' għalfejn qed tagħmel hekk, qed ninnota li qiegħed Ruma! Ejja, isma'! Hawn. X'għandi f'idi? kafè. Imma x'ordinarja t-saja, x'ordinazzjoni, jaħasra. Grazzi tal-kumplimenti bħas-soltu. Imma kafè x'inhu espresso, macchiato, macchiato, macchiato, lungo, eh? Għidli x'inhu, għidli, x'għodu kwieti. Bil-ħalib. Solitax hawn tfal hawn. Bil-ħalib. Aħe, fih ħalib. Kapuċċin? Kapuċċin. Kapuċċin xo kemm int injoranz, Sander. Kapuċċino, il-kapuċċin, il-furjana hija ċaffanijiet. Oh, ejja, ejja. Eh, eh, eh. Ħana l-megdi, etikett. Inti, mhm. il-kapuċċino meta tieħdu, Sander, tinħin. X'jiġifieri meta nieħdu? Tinħin meta tieħdu. Fil-ħodu. Injuranza kbira. L-Italja l-cappuccino tieħdu biss mm. mal-breakfast ta' xi ħarsulek blikra tieħdu ma' xi pizza, eh? Taf x'jgħidulek ukoll Sunday. Eh? X'jgħidulek? Fankul. Fankul jgħidulek. Mela. Ora, ftebna. U wara x'tista' tieħu? Għid li inti x'tista' tieħu wara? Eh, jien naf wara cappuccino. Kollox barra cappuccino, injuranza. All right. X'affarijiet Ħa nħallas, ta' ħa nħallas, għax hekk, ġentlum iħallas. Quanto prego? 10 euro. X'inhi? 10 euro. 10 euro kapuċċin? Eh! Fankul! Ah, ta' xħan itlef l etiket kollha. Buffon! Lejn l-portier! Issa? Xiex? Eh, qed jgħidu li bħalissa ħanamlu kollegament live għax weħlet karozza tal-linja.

Ma ħsabt ma għarax lejn lejn. X'ma jgħaddix. Mhux mela? ngħid hekk, imma ovvju li mhux se jirnexxilu jdur minn hemm. Għax ma jdorx tant għax ħana dak se nagħmel. Isma' isma' minn vien. Ah. Isma' minni, tivvintax. La, ma sojlu jien, ħadd għala ilu jiena, tajjeb. Ah, my friend. Oh my god. Me, me, move it, me move it, me move it, tant għax ħandur dawx minn mela, aktar. Jiena ma naħsibx li wara li mess Savina ħajbqa' jtula tal-linja, eh? Nilek xejn tal-linji għax għamilna l-linji fil-ġenb tlaqna. Isimgħu x'isser.